Awle, HCF leh LCM zir leh ila class ten exercise three point two khan kan kal anga question number six hi fx leh gx polynomial function pahnih lo peih a fx hi kan ziak leh ang. Chuan tah hian siam rem hriat a ngai dawn a ni. Tih nge ni ang le? Eight chu two cube tih kan hriat trawh a, two in tih u la, factor chu two into two into two, two cube. Hei power four, power three, power two a ni a, x a awm vek a, a te ber hi common kan la ang. Into pawh ka dah thei a, x square hi te ber a ni ka la ang a. Explore four nia pali ah pahnih ka lak chhuah tawh chuan a la chuang chu maw pahnih tihna ni mai tah pawh pathum tur a nia pahnih ka lo lak chhuah tawh chuan pakhat a la awm dawn power reng reng chu kan add thin a ni kha maw. Chuvang chuan pathuma pahnih ka la chhuak tawh a, pakhat, pahnih leh pakhat chuan pathum a siam a, ka tih ang zia khan kan belh zel a ni. X square chu hei kan lo la chhuak vek tawh engmah a awm tawh lo a uan a ni mai. Hei splitting middle term in tih ve thei lo a ni, multiply a uan chhuak tur add a uan kha awm ngai lo a tih hian kan dah tawp ang. Gx ah hian kan kal leh ang a, ziak chhe deuh a, twenty. Hla hla deuh hret ang. Xcube minus one theitho ang chu mah. Two and three factors ziak loh ula, two in ten, two in five ani leh a, two square into five. Xcube minus one cube ang inhei ngai ula, a cube minus b cube maw?

Hian lo ni dai split theih loh a, mahse hei nihna nei lo inang dawn a, HCF la leh ula, HCF ah khan engtin nge kan tih kha party one ah khan common term chauh lak tur a ni hei, true awm a, tah true awm a, common term rau rau ah pawh har tlem zawk kan ti a, true square, five hi kan la thei em, thei lo, tah awm ve lo, common chauh lak tur.

LCMah chuan Trump tin lak kim vek tur True aiawhin tam zawk True Cube five number ka zawh phawt dawn a, five pawh hi tlaiin a awm lo mahse lak tho tho tur five tin X square ka han en chho leh a, nai leh la hi en tawn tur a nia, X square hi hnuaia awm ve lo mahse lak mai tur lak kim vek a ngai. Tin hei Trump a teh zawk deuh a, X minus one hi tah hian a awm lo mahse, lak tur tram tin lak kim vek tur a ni ka. X square plus X plus one hi a awm kawp a, pakhat zawk zawk lam hai tur power tam zawk kan ti na a, a in an chiah chuan pakhat zawk zawk hei enge eight five s are forty X square X minus one X square plus X plus one ka lo ni mai ni chu number six umm number ten a kan ziak leh lawk ang aw. Number ten, Effects-in a question ang hi chuan kan ziak nawn loh mai dawn nia, awlsam zawkna han innei tho a textbook ah, x square minus y square chawk nghal mai ang aw solution ang deuhin hei in a square minus b square formula la deuh kha algebra a plus b whole square tih te a minus b whole square tih te a square minus b square chu a plus b into a minus b Aw i dur a minus b into a plus b pawh i tihtheih inang reng a, a minus b x minus y into a plus b x plus y kha formula kha ka dah tawp a ni. G x tih hi second polynomial function another function a lo ni ta a, x cube minus y cube hei pawh engtin nge a ni ang. A cube minus B cube formula kha helahin kan lo ti zo tawh a, plus ah zawk nge? Aw, hetei minus ah a tho ni hi kan lo tih tawh. A minus B, X minus Y, X hi A, Y hi B, A minus B into A square, formula kha thiam tur a nia, plus AB, X Y, plus B square, which is Y square. Ni leh mai. Hei tih dan vak awm tawh lo tih hian kan dah leh ang. Hx another function fgh ang khan a kal a, en leh ang aw. X cube minus x square y minus xy square plus y cube. A dang tan hi hei hi ṭam li lai lo awm leh nghal a, split sa ang mai. Tih dan kha a intih dang deuh dawn ni aw hei chu. Formula te, square te, cube te awm nual lo. First two terms atang hian common han la teh ula, hemi te pahnih hi first two terms hi in en ang a, ta tang hian x pathum awm a, hetah x pahnih a awm, common term chu x square a tlem zawk zawk khan mai. Y awm ve lo a chuan chhungah enge lo awm dawn? x pathumah pahnih ka lak chhuah tawh chuan x a lo awm ang a minus x square a lo awm tawh a y kha remaining kha ka lo ni leh ta a. Lo dah lo lock anga pawh ni rawh ni sela common la leh ang y square leh y cube y square kha awm tlat ani y square minus nge plus i lak duh dawn heta splitting middle tang chuan lai mi sign ang kha kan tia hei chu chu i duh leh a minus zawk pawhin la theia plus zawk pawhin la theia hemi ang chiah chiah lo chhuak ve tur hian. X minus y hi hemi hi a inang tur a ni dawn a ni. Plus x a chhuah dawn chuan a minus hi lak anga a nih chu. Umm, tikhan y square leh minus a lo awmsa tawh a, remaining chu x. Minus an dah la, y cube ah y square a lo chhuak tawh a, minus a lo chhuah chuan x minus y a indah pawp la, first bracket leh second bracket kha inang ngai a, a lo inang thlap chu an han check leh la, minus y square leh x minus xy square, minus y square leh minus y multiply in minus into minus plus y cube a lo ni leh mai. Chuan splitting middle term a kan zawh ang chiah kha a lo ni leh mai, hei pakhat zawk hi la ang a, heta pakhat zawk zawk hi la ang a, helai hi la leh ang a.

Kan la nih chu. Chuan hei siam rem leh hret theih a awm mah se, a square minus b square khan a la kal leh thei a, a minus b into a plus b. Chuan sir hi x minus y lo awm leh tho pawh a ni ta se la, x minus y hi vawi hnih awm avangin whole square i tih mai thei. X plus y pawh vawi khat le kan en kawp deuh hlek a ngai dawn a ni helai miin en khan. Therefore HCF, common term zawng ang aw, heng ho chang hian khawnge common term awm ang tah hian an ni la, x minus y hi awm vek em? Tah hian a awm a, hetah pakhat a awm a, hetah hian a awm bawk a, x minus y term a awm bawk a ni. a power klem ber kan tih kha chuan power pakhat awm khan mi tiraw hi chu chu lai a awm a hetei pakhat awm hi ta pawh pakhat ka kha lo ni leh mai chuan en kan en leh ang common trump x plus y kan en leh ang tua in a awm a tua in a awm ve lo kan la thei lo tlat a pathum awm kim vek ang a chuan enge pathum awm kim vek a dang a lo awm em awm tawh lo a ni tiraw heng te hi awm ve miah lo a. Kha lo ni ta leh ta daih ni. X minus y hi hcf chu ni. LCM chu term tin kan la kim ang. X minus y ai awhin enge kan lak ang? Power one, one. Hetah power two a awm a ni. Tam ber kha kan la ang a two. Tin x plus one hi lak kim ve a ngai a, x plus y, x plus y. Aw ka sawi chawl em. Tei x plus y. Tei awm lo mahse ka la tho ang. Power tam ber a nia, mahkhan i nghal mai. Eng nge la awm leh x minus y kan la tawh a x plus y kan la leh tawh a kan la fek tawh a la kan la lak lo chu hi mi chah mi x square plus xy plus y square phei ka lo lak lo deuh alawm le y square. Ka kha ni mai aw he answer hei pawh ṭu hi hei leh hei hi an dah thleng mai thei bawk a lan dan a mawi zawk mai thei a ka chu pawh lo ni ta sela tikhan a dang aw question pahnih kan chawk a one to eleven inkar mi khain chawk thei deuh vek ang exercise three point two mi hi maw in lo chawk ve dawn nia one to eleven inkar ho ka nih phawt le.